Ayvu marane'ỹ. Ñande ypykuéra ka'aguygua ojesarekóva iñe'ẽ rehe. Ejesarekóke erétava rehe, anítei rembopochy térã remoñembyasy nde rapichápe.

marane'ỹ. Che ha'e Majorido Yaga, Grupo Aerotáctico Fuerza Aérea Paraguayagua. Mba'e jeveve jechaukarã. Jeveve jechaukarã, ha'e rehechaka haguã katupyry reguerekóa reveve haguã kurusuvevépe amo yvate. Kóa ha'e bastón de mando, kóa ha'e emomyĩ haguã pe ko kurusuveve amo yvate. Kóape ja, kóape javeve haguã. Kóa omboveve asy. Ayvu marane'ỹ. Jajapo hag̃ua looping, jaraha henonde otube jahapya'eve hag̃ua. Ha upéi jaraha hapykue otube jajupi hag̃ua ja ñañemoĩ hag̃ua oakã otu, jajere, ñamboty peve ha upéi jaraha jey henonde ovet. jahapyave hag̃ua jey. Mba'ére nañaneakãrakúi va'erã amo yvate. Naneakãrakúi va'erã amo yvate. Ani hag̃ua rejapo umi nde reiakue rejapotaha. Ikatu hag̃uáicha rejapo porã ha neakãrakúramo ikatu. rejapo umi nde heréiakue rejapotaha ha osẽ vai ndéve ha ejejuka. Avei ikatu rejuka nde rapichakuéra omaña hína nde rehe.

Ayvu marane'ỹ. Jajapo hag̃ua Ilmenman, jaraha henondéotu jaha pya'eve hag̃ua ha upéi jaraha hapykótu jajere hag̃ua ha ñaĩ ove'õ akãgoite jajeityr ijykéotu.

Ayvu marane'ỹ. Jejapo hag̃ua túnel vertikál, jaraha henonde otu, jaha pya'eve hag̃ua. Ha upéi jaraha ha pykueotu jejupi hag̃ua, ikatu hag̃uáicha jejupi. Itĩ yvate otoite. Upépe jajeity ejyke otue mokõi emboty mokõi jyy ha upéi jajeity hapykue otyvakão ha ñañemoĩporãjy.

Mba'e ñañandu jajapo vove jeveve jechaukarã. Reikuaárõ heta tapicha omaña nderehe yvyguive ikatu neakãraku ha naneakãrakúiva'erã. Nde py'aguapyva'erã rejapo hag̃ua umi ere rejapótavakuénte. ikatu hag̃uáicha osẽ porã nde ndejeveve. Jajapo hag̃ua ojeity ajyke oty, jaraha henonde oty jahapya'e hag̃ua, ha upe jaraha hapykue oty jajupi hag̃ua, ñamoĩ itĩ yvate otoite ha upépe jaitypaite ijyke oty. Jajopy ñane retýma asúpe, ja. ty hag̃ua ijyke gotyo, ha upéi jajoko kóvape ani hag̃ua ojerepaite ñande rehe ha upéi ñamoĩ porã jey.

Ayvu marane'ỹ. Jajapo hag̃ua pya'e yvatete, jaraha henonde otu, jaha py'ave hag̃ua. Ha pe jaraha hapykue otu, jajupi hag̃ua ha ñañemoĩ vove oakão pépe ja. jopy, ñane retyma asu. Ikatu hag̃uáicha ojere ha ojerepa ove, jajopy ñane retyma akatúva, jajopy ñane retyma akatúva. Ha ñamoĩ porãjy. Ayvu marane'ỹ. Jajapo hag̃ua tonél, jaraha henondéotu, jahapy'ave hag̃ua, ha pe jaraha hapykuéotu, jahupi hag̃ua, ha pe jamboyke, ikatu hag̃uáicha kurusuveve oñepyrũ oñemboyke ha ojere ñamboty peve.

Reikuaukasérõ ne remiandu térã remba'eporandusérõ, ore renói térã ehai oréve.